Azul fell-awen a leḥbab, merḥba yes-wen. Nettraǧu deg-wen tabuni ma laččan-agi nwen, laččan-agi n Leqbayel. Atan yura-d Kabili Amour et Bonheur, ad t-tafem di l-YouTube. Ass-agi atan wwiɣ-awen-d un sujet asentel d ajdid, d amaynut plutôt. C'est un plat. kabyle traditionnel bon euh, wagi selon taddart-nneɣ kul yiwen dani amek i t-ixeddem rnu taɣ-d euh, isufaren niḍen amek yettwaxdam euh, la kabyle d yiwet yeɛni la région i yellan riche beaucoup riche ce genre de plat llan wigad iruḥen llan wiyaḍ mazal atah wagi ɣur-neɣ d aqfal yella wanga seqandani ameqful atan llan wigad t-ixeddmen Eh, teslubyant-agi d agiɣuneɣ dani neqqar-as tamaskart nnan ugadis yeqqaren dani talubyant n lalman eh, ata ifelfel-agi d ssem d ssem eh, dagi dagi di taddart ala kitisan azeggaɣ-inna azegzaw-agi d ssem alors aqfal-agi yeḥwaǧ talubyant

Wagi ad igzem, ad nettoyer bien bien sûr, ad textireḍ la qualité lɛali n tlubyant, de préférence aflus yewwan, zuren, ad tekkseḍ lexyuḍ i tlubyantin-a si normal, sya u sya, ad tkupiḍ. Alors, une fois voilà ma azeggaɣ-agi si le piment d ifelfel yellan ikkaw nekni neqqar-as-agi sec ata wagi icelman icelman ɣur-neɣ d ifelfel d azegzaw ad tɛelqeḍ ad yeqqar ad yuɣal d azeggaɣ hata Alors yesɛa lbenna weḥd-s, même nxeddem yes-s aɣrum dagi di taddart, aɣrum icelman neɣ tamtunt s icelman di ccetwa ur ten-trebbuḍ ara, asutu di la période nni n uzemmur, surtout ma terniḍ-asen ticcert mliḥ, timellalin. L'huile d'olive, zzit uzemmur, ah, c'est un régal. Alors, attan texsayt, attan lleft, attan nebṣel si hakin, lbaṭaṭa d su côté. Alors, attan tahin texsayt. Ad t-préparer bien, les morceaux lali. Mbad, ad d-tawiḍ aseksut, neɣ taseksut. Ad txedmeḍ seksu weḥd-s ayennat-agi weḥd-s atah wigi ɣur-neɣ amek i xeddment dagi tlawin d-zegwirent d-zegwirent atah lxeḍra-yagi ad tezwir ar seksu-tt ar lqaɛen d seksu-tt mbad as ternu seksu-nni ad d-ifur atah tura xeddmet siparima zik nekini cfaɣ-as dima kulci a la fois i txeddem ah, tura ah, xeddmen séparément c'est pas méchant seksu weḥd-s ah, aseqqi-agi n lxeḍra aseqqi d lmerqa xaṭi wagi anatagi akk i ilaqen hatah weḥd-s une fois

Ha-t-an ad yexleḍ akka ahi. Dagi d acu i d-tenna a gma? Tenna-d sxaṣeɣ-as cwiṭ n seksu. Nitni akka i ḥemmlen. Axxam-is akka i yeḥmen. Tenna-k normalement ad s-rnuɣ seksu, d équilibré, mais pour elle, argaz-is d warraw-is akka i t-ḥemmlen. Ha-t-a. Mbadd iferfel-nni azegzaw neɣ iclem-nni azeggaɣ ad ten-terfec. ad ten-terfec nnan ɛibad i iḥemmlen ad ten-yaf daxel n seksu nnan ɛibad i iḥemmlen ad ten-isers sufella n seksu hata s lḥir kan s zzerban kan daɣenni aqfal neɣ ameqful iḥemmel ad t-dehneḍ s zzit uzemmur s waṭas